In zavain chibai leh vek ule Pathian khawngaihna zarah hei lengkhawm hla, Mizo lengkhawm hla a ka duh ber mai. Ka channel ah pawh tun hmain kum engemaw zat liam ta e holo guitar a. Nuk ulh thu mai ka lo sak tawh, hming dang zawng zawng aina mawi ber la Lisu a, tih ka record zo leh ta a. He hlai hi ka duh em em mai a, ka rawn bawlna team anga rawn kan bawlna te a lengkhawm hla thlanna chance a awm tawh a, keimah lamah thlang tura ka rilru ka han buatsaih tawh chuan Hming dang zawng zawng aiin a mawi ber lal Isua tih thlang lo hian ka chhuak ngai lo. Tih tur khawp hianin he hla hi ka duh a, tin ka thian ka rawngbawlpui te pawhin hei hi chu min hriatpui ngang a niang. He hla ka record lai pawh hian ka record thawm a nan hria pawh eh he hla hi chu i duh ve ngawt mai min ti a. Chutiang chuan he hlai hi he ka thlarau nun ni hian a thlun zawm em em a ni. Tichuan he hlai hi e tu phuah nge aw niang tiin ka zawng ka zawng a, Kristian hlabuah kan en a, Pu Suakliana tiin a lo in ziak kalh mai a. Tichuanin Facebook te leh Google ah te a phuah chhan, a pho hun laia thil thleng tih te ka va zawng ta a. Tichuanin. Ka thei ang angin kan search a, Facebook a midangina an ziah ang chi te kan en thin a, a phuah hun laia Pu Suakliana'n a phuah chhan awm ang reng reng ka hmu zo ta lo a ni. E, thil dang Pu Suakliana hla phuah dang a ka duh em em mai ka lo sawi zau ve tawh na te erawh chu a awm a, hla dang daih. Amar chu he lak her hi chu a awm lo tlat mai a, a mak ka ti khawp mai a, e a video shoot kan duh tawh si, video shoot hmain tuna sawi zauna hi neih ka duh bawk si a, tichuanin a ama phuah hun laia thil tawn sawi tur nei lovin keimah nena a inlai chin dan he hla hi sawi chungin shooting kan nei hman tawh nghe nghe a ni, ama erawh chu mak deuh maiin nimin piah lawk mai khan. A phuahtu dik tak tunu hian min rawn call hlawl mai ni. Chu chu Mizo mipui pawh hianin tunge aw in lo tiin ka ring a, a phuahtu dik tak chu Pu Denghlira Pachuau hi lo ni tlat mai ni. Pu Denghlira Pachuau, Zotlang tun hmaa Lalin, Lunglei Zotlang kan tih tak Lalin, A awp laia i Mizo Lalban hma Zotlang Lal khawnbawl upa kha a ni a. Chu chu a chanchin teh min rawn thawn ta che tiin a phuahchhan e in hriat theih ang ang khawngaiin min rawn thawn rawh u tiin ka va ngen hial a, tichuanin a tunu Mami chuanin min rawn thawn ta hlauh mai a, hei a phuah hun laia thil thleng te pawh sawi tur ka neih phah. A kalawm tak zet a ni. Hei tunlaiin Lalpa khawngaihna avangin hla zai chungchangah a phuaah nen ka phur chho thar leh a, kan hla thar, kan ram a dam ngei ang tih te pawh min lo thlir sak nasa comment ngaihnawm tak tak te ka han chhiarin min ti chak a, zai zel turin min fuihna ten i. Rah tha taka chhuah zel. Keimah lamah chhungrila chakna min pe a, kha kha lawm thu kan sawi pah nghal nen maw se. A phuahtu Pu Deng Hliran a phuah hun laia a thil tawn kan sawi chhawng ve leh anga a fiah tawk lo thei bawk a. Amaherawh chu a story min rawn hrilh te chu a tlangpui chu a ni ang tih kha min lo rinsak ulh a. Kan sawi tak ang khan Zotlang Lalkhawnbawl upa a ni. Tin Kristian hmasa te zinga mi a ni bawk a, khatia a han Kristian ve ta mai kha khati lai lal leh a khawn bawl la Kristian lo te khan an hmu sitin an nuihzat a. Chuvang chuanin ti elna te pawh a ni ang e, run luihna te pawh a ni ang, a rilru tih nat an tumna lamah te pawh a ni ang, khati hun laia i suala puan ah pawh a la sensitive em em lai zu. Zu sawr turin Lalin an ko lui ngat thin mai ni, a rilru kha a na em em mai ni. Kristian a inpek tawh hnu, Kristian missionary ten zu suala an puan tawh hnu ah amah lama a thawh nat vang lai tak mai a, Thlarau Thianghlim nen pawh an inpawl vang lai te pawh a nia nge, a ringtu nun a insual bawrh bawrh lai Thianghlimna kawng zawh tura a thinlung zawng zawng Lalpa hnena a inhlan chhoh vanglai tak mai zu sawr tura a aia thuneitu zawkin tihluihna hmanga a han ko thin te chuan a thinlung hi a chhunna lutuk a. Sanghazuka sawmthum panga thlasik vanglai tak mai hian tu kha chu tak chhakah hianin eeh chawchhuan te chawhmeh chhuan te vil chungin rilruna em em maiin a thu a. Chutianga rilrunna em ema a awm lai chuan an baichhuan han so nghawr dur dur te chuanin hming dang zawng zawng aiin a mawi ber la Lisu a an rawn ti chhuak hial te khan a hria a ni. A thinlungah chu thu chu a ri ta tlut tlut mai a. Varanda. ah te chuan eng nge ni an va vak chhuak vel a tikhan van lama han hawi chhuak a, chhum zinga a van pawl kara chhum rawn awm karah te chuan in a ngel ho hian hming dang zawng zawng aiin a mawi ber lal Isu a an rawn ti dup dup hian a thinlung ah hian an ri dup dup hian a hria a chutiang te pawh chuan a han hmu a ni. Chuti khawp chuan a rilru a i a zu han sawr kual leh a Kristian tawh nun inkar insual chuan nasa tak maiin Pathian ngaihna, van ngaihna a pe a, Lalisua ngaihna chuan Lalisua hming tan duh burna a thinlungah a awm nasa bawk a. Chutiang anga rilru insual buai em em a a awm lai chuan he hla hi, A rawn piang chhuak ta hlawl mai ni, hming dang zawng zawng aiin a muai ber la Lisua, tih hla hi. Tichuan chu zu sawr luih tir boruak nen a rilrua a nat em em lai chuan e a hlak chang tawpna inti mai teh ang, Sualthim hian ram ropui leh ka lalpa hmel a hliah. Pialral kalna ka bo, thlarau min hruai rawh lungngaihna fawn vele, tih hi a ziak chhuak nghe nghe nen ti a ni. He hla chang ka duh lai ber pawh tuna ka sawi lai kha ni. Sualthimi hian ram ropui leh ka lalpa hmel a ni. Pialral kalna ka bo, thlarau min hruai rawh, lungngaihna a fawn ve le. Ama nihna thar Kristian a nihna leh Lalina thil tih luih tir zu sawr kha a inchawhbeh loh zia kha thlarau in a hriat tir ngei ang tih pawh a rinawm a. Pathian hma pawh a inkil tawhin a inthlahrung em em ang. Chu ngei mai chu sual thim tiin a va puh ta a. Chu thil a nuna la bet ve a thuneihna piah lamin a rawn chung tlakna chuan Pial ral kalna te kha a tih bo phah dawn i hial a inhriain Asaphan Sam sawmsarih pathumna ah Pathian chu Israel fate chungah chuan a tha ngei mai. An ti te te a, amaherawh chu ka rap pelh ṭhelh ṭhelh ṭhin a ni. Mi hausa te vanneih zia ka hmuh te, mi uangthuang te vanneih zia ka hmuh tehin ka dai pelh ṭhelh ṭhelh ni tiang deuh khan ani pawh an nunah khan chu thil thleng tlat tang tlat lal ina a tih luih tir zu sawr ṭhin khawvel chuanin pialral kalna hi A bo tir ṭep ṭep ṭhin a hriatna a nei a ni ngei ang. A rilruaha a ni. Thlarau min hruai rawh, lungngaihna fawn. Thlarau thianghlim kha hruai turin, chu khawvelah chuan hruai tlat turin, vuan tlat turin, pai nawk nawk khawpa a ring tu nun thar bul ṭan tirh chhoh lai chu thlarau thianghlim chuan hruai turin a au lawm lawm a ni tih hi a chiang a ni. Chuvang chuanin he hla a rawn phuah chhuah chauh dan mithiamten an han sawi chhawn diat diat danah pawh, zir miten an han zir danah pawh hei hi chu hlim hla a ni lo, lungngaihna hla a ni tih te pawhin an sawisak hial nghe nghe a, a dik a ni. A chang tawpna ber kan sawi khan a lungngaihzia te, a rilru, a thla bar zia te, thlarau thianghlim hruai a mamawh zia te, a van kal kawng a bo mai ang, a ti bo mai ang tih chawtuan nunna leh chhandamna pial ral kal kawng kha a hlauh leh palh ang tih hlau reng rengin thlarau thianghlim a sawm mawlh mawlh a ni, a hlim em em lo he hla phuah lai hian tih hi a chiang a ni. Rinin han thlir ila, lawmna par leh a hmangaihna zam vela aw lung duh zawng tual leng ang maw? a han ti te hianin a Kristian nun chho a then vanram kal tur amah anga Kristianna chang ve lo, Lal Isua Krista chhan damna chang ve lo, ring lo a then leh rual la Kristian ve lo te nen khan lung duh zawng tual leng ang maw tiin A suangtuahna chuan vana an kim leh kim loh tur chungchang pawh a thleng pha a ni tih kha a chiang ngawih ngawih a ni. Awle, he hlai hi kei pawn ka duh tak zet a ni ka tih tawh kha ka hring nun kawng hrang hrang min hriat puitu in ni a, khawvelah hian kei pawh hianin dam khawchhuah nan te, inhriat loh hian chhungkaw thilah te, mimal thil harsatna te, in mihriat pui thil harsatna tam tak te pawh a awm ve ang. Social media a rawn lang pha chin thleng a inchirh theihna leh thil hrang hrangah te pawh heng hun a lo thlen te hian he hla a tlar tawpna ber sual thim hian ram ropui leh ka lalpa hmel a hliah pial ral kalna ka bo thlarau min hruai rawh lungngaihna phone vele tih hi ka au hla a ni thin a ni. Tin, Psalm ziaktu thoin Lalpa, min dotute hi an va tam ta em? Min beitute hi tam tak an ni, ka chungchang thu an sawi a, Pathianin a pui lo vang an ti a tih zawng zawng te kha ka thinlungah hian a rinawn un un thin a ni. Amaherawh chu, heng hun harsatna, hun harsa tak tak kan tawh karah hian Pathian hi vawn tlat theih a hnaiah a awm a ni tih erawh chu hria ila. Pathian hi vawn tlat theih a hnaia a awm chunga vuan tlat tu nun ni hi thlah in a awm ngai lo, thlah thlam in a awm ngai lo. Eng emaw chen mi hriatah leh thenawm khawveng leh nangmah hretu eng nge ni sar kal ang chiah khan eng emaw chen chu mualpho ang deuh leh rilru nat takin awm thin mah la, Pathian i vawn phak a awm renga kha i vawn tlat chuan Lalpa chu nghak fan fan rawh a tih angin Psalm ziaktun i nghak fan fan a a rawn thlen dawn avangin a tih ang deuh khan Pathian hnathawhih a la rawn thleng dawn a ni. Chuti hun ngakthleng pha ringtu thlarau hruai tura au hram hram tu nun chu Pathian hianin a chawimawiina khai chhuak leh nge nge thin a, an thla vanga hauhsak leh thin a ni. Chu chu a ni a phuahtu Pu Deng Hlira ngei pawh hian a chiang a ni. Tichuanin, he ka hring nunah pawh heng tam tak hi ka tawng a, hei tunlai chu he hla hi Mizo lengkhawm hla hi ka la sangai hauh lo mai a, official video te ka nei lo a, keima phuah leh mi thenkhatte phuah ka sak te a ni mai a. Chuvang chuan ka official channel ah hianin lengkhawm hla ka sak ve ngei a ngai a ni. Lalpa ropui nan tiin he hla hi ka thlang ta chet a ni a. Eii he hla a teaser ka rawn tih chhuah a comment tam takah pawh khanin Mizo Lengkhawm hla ka duh ber i rawn sa dawn hi ka va han lawm em, ka va phur tawh em, in rawn ti ve mawlh mawlh mai khan min ti phur khawp mai, he hlai hian ngainat a hlawh tak meuh a, sak tawhna leh thlan tawhna lengkhawmna hmunah he hlai hi tui lo chunga sak hi a har khawp mai, kan tui pui em em nghal zel mai a, a phuah tu phuah kum han ngaihtuah chuan a rei ve tawh viau a. a phuah vang laia an hlimpui tur zia ringawt ngaihtuah theih pawh ni lo, Pathianin a nungin a chenchilh a ni tih a hriat a. Amaherawh chu in beisei angin ka sa thain ka sa mawi ber lo mai thei bawk, amaherawh chu thinlung zawng zawngin ka rawn sa a, ka ngai hlu a, in tan Lalpa ropui nan ka rawn hlan tak meuh a ni tih kha min lo hriatsak dawn nia. He hlai hi Thian khawina zarah rang theng bera rawn tih chhuah kan tum anga Lalpan in thlarau nun khawhar te, he thlarau lam harsatna leh hliam in tawrhna te nem tuah leh thlarau thianghlim in a pawl tharna in chan theih nan malsawm mawlh rawh se ka lawm e.